ערשט אריין אין וואל סטריט האב איך געטראכט וואס קען זיין דער גרויסער נסיון פון ארבעטן אין וואל סטריט נו דער ערשטער נסיון איז געווען א גרויסער נסיון יעדעס יאר אין וואל סטריט ווייסט מען דאך ווען ס'קומט די צייט פון די גוי'אישע חגים איז דא א זאך וואל סטריט האלידעי פארטי, ס'דא פריצות, ס'דא טרינקען, ס'דא תערובות, ס'איז א געפערליכע געפערליכע מצב. נו, וואס טו איך? מצד אחד, איך בין דאך א בן תורה, ווי קען איך אריינגיין אין אזא פלאץ? מצד שני, איך בין ניי צו די פירם, מ'דארף זיך צושטעלן, מ'דארף אויסזען ווי מ'זאגט א טיעם פלעיער. און ס'איז געגאנגען אזוי א וואך אהין און צוריק אהין און צוריק, וואס טוט מען אין אזא מצב? האב איך מיישב געווען אז איך גיי זיך פעסט שטעלן איך גיי נישט אין א האלעדעי פארטי. האב איך אנגערופן א קירוב ארגאניזאציע מיט וועם איך בין זייער נאנט, און איך האב זי געבעטן איך זאל קענען רעדן פאר בחורים יענע נאכט זיבן אזייגער אין די גאנצע אנדערע פלאץ אין מענהעטן. די טאג פון די האלידעי פארטי רוף איך אן די סי אי או אויף די פאון און איך זאג פאר אים, דזשאן, ער איז גראדע געווען א פרייע איד, איך האב געמאכט א גרויסע ריזיגע טעות, איך ווייס נישט וואס צו טוען, דזשאן, היינט ביינאכט איז די וויכטיגסטע האלידעי פארטי, איך ווייס ווי וויכטיג ס'איז און איך וויל זיין דארט און איך דארף זיין דארט, אבער וואס קען איך טוען, איך האב צוגעזאגט. אן ארגאניזאציע אז איך גיי רעדן פאר פֿופֿציק בחורים, האט אים געפרעגט, וואס גייסטו רעדן פאר זיי? וואס אויך גייט זיי באווייזן די שיינקייט פון אידישקייט. דזשאן, איך פרעג דיר, וואס זאל איך טוען? האט דזשאן מיר געזאגט, גיי צו די בחורים, איך בין דיר מוחל, דו דארפסט נישט קומען אין די האלעדעי פארטי. דאס איז געווען די ערשטע נסיון, איך האב ברוך השם פעסט געשטאנען, און איך בין זייט דעמאלטס קיינמאל נישט געטראכט צו גיין אין קיין שום זאך וואס לייגט מיך אריין אין א מצב, פון שמירת עיניים אדער אומצניעות. דער חובת הלבבות זאגט אז איינע פון די סיבות פון א מענטש דארף מאכן השתדלות איז ווייל השתדלות לייגט א מענטש אריין אין א נסיון. דאס פשוט פשט איז ווייל א מענטש טוט השתדלות און ס'געלונגט אים, טראכט ער כוחי ועוצם ידי. אן אנדערע פשט איז, איז וואס הייסט השתדלות? דאס אליין איז א נסיון. די פרעשור איז אלעמאל דארטן, יעדער טוט אזוי, ס'זעהט אויס על פי דרך הטבע אז איך מוז טוען אזוי, און די לייט רופן מיך אלעמאל, זאל מען יא גיין צו די טרעיד שאו, זאל מען נישט גיין צו די טרעיד שאו, זאל מען יא גיין צו א נעטווארקינג אווענט, זאל מען נישט גיין צו א נעטווארקינג אווענט, און דאס איז א נסיון פון די יצר הרע, צו די גייסט. דיך האלטן פעסט אין דיין בטחון אז וואס פרנסה קומט פון די אייבישטער מוז עס קומען אן קיין נסיונות און שמירת עיניים, אן קיין נסיונות פון צניעות. איך רעד צו די יונגעלייט וואס גייען אריין אין א ביזנעס אדער גייען אריין אין א פירם אדער גייען אריין אין אן אינדעסטרי און זיי מיינען אז עס מוז זיך צופאסטן, מען זאל זיך געפעלן ביי אנדערע מענטשן,